motho wa modimo setšhaba sa modimo ke ya le dumedisa ke le dumedisa lebitsong le letle la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste ya go dumedisang ke moruti moruti solo go tswa kerekeng ya bantu reformed church of south africa ntumelele ke re moso wa letsatsi la kasheno kgwedi e le ya batšha e tlo nna le wena re tlhatlhoge mmogo re tsene lentsweng le galalelang la modimo a re kopeng ka thapelo re phagamisetsa matlho a rona dithabeng moo thuso ya rona e tswang teng Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho wena Jehova, ya entseng mahodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. Morena le Modimo wa rona, re ntse re itshepetse wena. re ntse re tla mo bonamelong ba dinao tsa gago gobane o itshupile gangata o le thuso ga re na le ditlalelo le kasheno modimo ya matla otlhe re tla re tletse tshepo ga re ka lebelela melemo ya gago yeo re etseditseng yona re na le tse re nang le tsona e le ka lebaka la mogau wa gago ke ka moo re tlang re sena pelaelo mo go wena re re o ya halalela o ya halalela ga gona ya tshwanang le wena ka kgalaletso modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu wa nazareta re santse ne re tlilo go tsena ka gare go tshebeletso ya letsatsi la kajeno re kopela moya o halalelang e be ona o re tataisang e be ona o re rutang ka gare go tshebeletso ya letsatsi la kajeno tutumolla ditsebe tsa moya go utlwa lentswe la modimo seo se buang le rona ka sona modimo ya matla otlhe ke ya dumela le ka jeno ya ka mmoledi wa lentswe la gago gore mang le mang ma leng teng modimo ya matla otlhe re tshepetse lebitso la gago re lebeletse thuso mo go wena le lentswe la gago le re ga o kitla o re leseletsa re relela ga rona re tshepetse mo go wena le kajeno re santse ne re tshepa lebitso le lebitso le le maatla la mmoloki jesu lentswe la gago le santse ne le tlile go bala papa ya maatla otlhe re ya fafatsa madi a morena jesu re fafatsa mollo wa legodimo re re tlayo o bene le rona ka gare go tshebeletso ena lebitso ke le le letle la mmoloki jesu ya bakang lorena ka o sa feleng e amen phuthego ya modimo jwale ka ga nna le wena re ile ra tlhalosa gore kgwedi ke kgwedi ya batšha molaetsa wa letsatsi la kasheno kgotsa ke re molaetsa wa moso wa letsatsi la kasheno ke rata ko tsaya thata ko lebisa mo batšheng ba rona jwale ka ga ke ile ka tlhalosa gore kgwedi ke ya batšha ntumelele ke re tloo nna le wena re tsene mmogo lentsweng le galalelang la modimo re tlile go bala dibuka tse pedi buka ya pele ke buka ya dikgosi dikgosi tsa pele re bala kgaolo ya bobedi yona re bala verse 1 to verse 4 first king chapter 2 re bala verse 1 to 4 buka ya rona ya bobedi testamenteng e ntšha yona re bala buka ya timothy first timothians re bala chapter 4 mo teng re tsaya ditemana tse di pedi fela re tseya verse 11 and verse 12 ha o bone buka buka ya dikgosi tsa pele chapter 2 verse 1 e balega ka mokgwa setlhogo se re taelo ya ga dafita ya bofelo verse 1 e rile mo malatsing a ga dafita a go swa a atamela a laela salomone morwae a re nna ke wela tsela ya lefatshe lotlhe wena tia o nne monna o dire ka tshwanelo fa pele ga morena modimo wa gago ka go sepela mo ditseleng tsa ona le ka go tshegetsa melao ya ona le ditaelo tsa ona le dithulagano tsa ona le ditshupo tsa ona jaaka di kwadile mo molaong wa ga moshe gore o tle o tswele pele sentle mo go tsotlhe tse o di dirang gongwe le gongwe kwa o yang teng le gore morena a dirafatse lefoko la gage lo o re bui- lo o- lo o le buileng ka ga me a re fa bomorwao ba tlhokomela tsela tsa bona ka go sepela fa pele ga me ka boikanyego ka pelo yotlhe le ka moya otlhe foo ga o kitla o tlhoka monna mo sedulong sa bogosi sa iseraele lentswe la rona lentswe la rona la bobedi jwale ka ga ke tlhalositse buka ya pele ya timothy re tseya verse 11 le verse 12 verse 11 e balega ka mokgwa dilo tseo o di ba laele o di ba rute a go se nne ope yo o nyatsang bokao jwa gago mme o nne sekao mo go ba ba dumelang ka puo le matshwao le lerato le moya le tumelo le ka boitshoko amen le ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa a re rapele re lebogele mantswe a modimo modimo ya lokileng ntate wa morena wa rona jesu kreste o bile modimo wa rona wa ba le modimo wa batsadi ba rona le kasheno modimo ya matla otlhe lentswe la gago le sa ntse le lebadilwe re ntse re itemogela modimo ya matla otlhe palo ya dintsho tse ngata-ngata modimo mo lefatsheng mo re pelang teng empa rona modimo re santsene re na le moya wa bophelo ka gare go rona lentswe la gago le santsene le bua le rona le kasheno modimo tutubolla ditsebe tsa moya go utlwa se lentswe la modimo le buang le rona ka sona papa ya maatla otlhe moroki wa gago difeleng tsa sione o re wa laya wa kgalemela go se yaka go fetolang wa phedisa wa timetsa o etsa ka moo o ratang papa ya matla otlhe re ya leboga re lebogela ga re sentse ne re na le ditsebe go tla go utlwa molaetsa wa lentswe la gago batšha dipalesa tse di senang botshepego re santse ne re tlilo tlhola mantswe modimo ya matla otlhe a tlang a lebana le bona ba tiise o ba natlafatse mo ba leng teng modimo ya matla otlhe gore ba amogele mantswe ana ka tumelo ba tle ba phele modimo ya matla otlhe ke ya rapela modimo ya matla otlhe jwale ka mmoledi wa lentswe la gago ke santse ne ke tlilo tlhalosa ditaba tsa gago modimo a bonna botswe o kene bo wena ka gare o nna gore tsotlhe tse ke tla di tlhalosang modimo ya matla otlhe e be tse agang setšhaba sa gago ke kopa tsena tsotlhe modimo ke tshepa lebitso lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste amen tšhaba sa modimo nna le lona re santsene re dutse ka gare go magae a rona le ga re iphitlhela e le gore puso e re dumeletse ka batho ba ba 50 go ka ya kerekeng empa re bone gore rona re ka seke ra kgona go ya ka mabaka a boitekanelo ntumelele ke re re seke ra nyatsa sepe ebile re lebogisa le botlhe ba sentseneng bona ba tla ya ka gare go dikobamelo re bua bophelo over ditlhogo tsa bona empa nna le wena re santsene re le ka gare go magae a rona ntumelele ke re e tlo nna le wena re tsene ka moya o le mongwe re tsene ka pelo e le nngwe modimo yena e sa ntsene e le yena ga a fetoge ke wa mabane ke wa kajeno ke wa letsatsi le le tlang ntumelele ke re mo mantsweng a ka le wena a re ya badileng re ye re utlwe molaetsa wa modimo se o se buang le rona lentswe la rona la pele ke buka ya dikgosi mo re fitlhelang dafita mo matsatsing a gae a botsofe mantswe a ke batlang gore ke a tlhalose mo go wena dafita o ile a nna mo ditsong tsa gae jwale ka motšha o ile a etsa tsa botšha a etsa le tsa gae tsa motho ya tletseng a etsa le tsa gage mo botsofeng ba gage dafita nna le wena ga re mobala o ne a na le diphoso tsa gage jwale ka motho o tsamaile le yena a etsa diphoso mo bophelong ba gage empa se ke se ratang ka dafita ke go sokologela mo modimong le gore a swe a na le modimo ke rata mantswe a bitsang morwa gage solomone mo nna le wena re badileng lentswe ke le le reng o layela solomone morwa gage gore yena wa tsamaya o ya lesong mo bo botlhe re tlolong go ya teng o re verse e re badileng ya pele a re irile matsatsi a dafita a go tswa a fitlha a bitsa solomone morwa wa gage a mo laela a re ke a tsamaya tsela e ke e tsamayang ke tsela ya lefatshe lotlhe e leng gore re ya lebikeng ka yona mantswe a magolo ke a reng wena solomone

Solo Dafita ha hlalosetsa Solomone o mmolela mo botjheng ba hae gore ga o ke wa boloka ditaelo tsa modimo wa tsamaya ka tshwanno mo ditaelong tse mose monna wa modimo a ileng a di etsa lentswe ke le le reng modimo o tla go sireletsa modimo o tla ba le wena modimo o tla o etsa le setšhaba se segolo ditemana tse di ko tlase ke tse di buang gore wena solomone ga o ke wa tlhokomela molao wa modimo ga nke wa nna mo molaong wa mose modimo o tlile go tlhokomela modimo o tlile go gofa le tse dingata tse wena o neng o sa di lebelela ke rata verse 4 mo re badileng go na le phrase ko tlase e e reng le mo bogosing ba ntlo ya iseraele ga re ka boloka ditaelo tse ga re na re tlhoka kgosi ga nke wa boloka melao ya jehova modimo wa rona o ka seke wa tlhoka kgosi wena iseraele mantswe a botlhale a solomone a botsang morwa wa gage mo botšheng ba gage o re boloka ditaelo tsa modimo tia o nne monna ka jeno re iphitlhela e le gore re na le melao ya modimo eo re tshwanetseng go phela ka yona re na le melao ya modimo e tshwanetseng gore e re tataise empa batho ba ikgetsetse melao ya lefatshe empa batho ba ikgetsetse go etsa ka moo bona ba ratang ka teng dafita yena o ra morwa wa gage gore wena tiya o boloke melao wena tiya o sireletse ntlo ya iseraele ka go boloka melao ya moshe nna le wena ka sheno re le bašwa mo re leng mo teng ga metswalle ya rona e re bitsa e re latlhegetsa re ya wela ka tlhogo re palela ke go tia kgotsa ke re to be firm mo decisioneng ya gago o ya ka peer pressure o tsentsha ke ditšhomi ka tlhogo le mo go sa tshwannang lentswe ke le le reng tia o nne pelokgale o nne o eme senna o eme o lwanele bokau ba gago ba bangata ba batho ba iphitlhela e le gore ba tsentshitse ke metswalle ya bona mo maphelong e ba wa phelang ba bangwe ba phela maphelo a diritibatsi e le ka lebaka la gore o paletse ke gore wena o tlile o ikemele wena o lebelele molao wa modimo ba bangwe ba batho ba phela bophelo ba utswa e le ka lebaka la gore mo botšheng ba bona ba paleletse ke go tia ba ema kgatlhanong le maatla a o mobe ba wela ka keno le bona ke magodu ka lebaka la gore ba paleletse ko go tlhokomela molao wa mose wa gore o seke wa utswa ba bangwe ba rona ba iphitlhela e le gore ba palelwetse ke go boloka molao wa gore o seke wa boa maaka ka mong ka wena lebaka ke gore o paleletse ko go tia

peer pressure ka mo e o gatelelang ka teng lebelela molao wa monna wa modimo e leng mose batšha dipalesa tse di senang botshepegi re wetsana ka ditlhogo re iphitlhela e le gore re etsa diphoso e le ka lebaka la metswalle ya rona e le ka lebaka la environmente re tshelang mo go yona ga ke ka etsa so ba ile re ke bari ga ke ka etsa so ba ile re nna ga ke tleba ga ke di bone empa lentswe la modimo le tlhalosa gore dafita mo botsofeng ba gage ga ile robala boroko wa bofelo o bitsa morwa wa gage a re tlhokomela melao ya mose o dire gore o tswelele pele ka molao wa morena modimo wa gago ga o ka etsa jalo lentswe ke le le reng modimo o tla go tsweletsa pele modimo o tla go hlokomela modimo o tla go fatso tsotlhe bothata ke gore re batla tse re di bonang ka matlho bothata ke gore re bitsa ke tse re di bonang go na le moroki difeleng tsa sione 342 e re ke busa ke ditakatso tse jang pelo yaka

ra tlhalosetswa le go ruta ka matshwao a bokeresete seo ke se ratang mo ona melao ya mmotlhe go na le molao wa botlhao o batšha ba bangata le bona ba itlhokomolosang ona o reng tlotla rrago le mmago gore matsatsi a gago a tla a nne mantsi mo lefatsheng le morena modimo a tla o fang lona empa batjha ka jeno ba fetohile batsadi ka gare go magae a bona ke bona ba ba laolang batsadi ba bona ke bona ba ba lwantshang batsadi ba bona ke bona ba ba buang diraete tsa bona ba botsa le batsadi gore nna ke tla ilo o tshwarisa moja fa le sa e senang botshepegi lentswe la modimo lebe boloka molao wa modimo lebelela se lentswe la modimo le se buang le wena ka sona le re tlhompha mme wa gago tlhompha rre wa gago empa wena ebile o kgonontsha le matlhapa mo bonkgono ba rona ba bangwe ba rona ebile re ba ropa le tšhelete ya motente ba bangwe ba rona ebile re ya ba shapa le ka matsogo bothata bo bo tseneng mo go rona ke eng ditakatso tsa lefatshe ga motho o setse craving ya diritibatsi e maatla o kry-a lwantsha batsadi ba gage a batla gore a rekeliwe diritibatsi a dimanta tšhelete ka foste empa lentswe ke le lereke boloka melao ya modimo gore o tle o tlhogonolofatswe ga ke tsere kutlwa ke mang mo mantsweng a ke a buang a mo teng motho wa modimo a re se ke ra busa ke ditakatso tse jang pelo ya rona di re isa ntleng a re seke ra busa ke ditakatso tse e leng gore di tla tsentsha maphelo a rona ka gare go kotsi a re seke ra busa ke ditakatso tse e leng gore nna le wena ga re ka di lebelela ke tse di sentseng setšhaba motšha wa ka mo teng ke bitsa lentswele mo go wena boloka melao ya modimo boloka ditaelo tsa modimo ruta ke jehova modimo kae le kae mo o tsamayang teng bitsa lebitso la modimo bata sefatlhego sa modimo o tshabe le poifo ya lentswe la modimo ga o etsa jalo o boloka ditaolo tse mose motlhanka wa modimo a ileng a di etsa o tla tlhogonolofatsa ntlo ya iseraele ntlo ya iseraele tla kry-a bogosi empa ga re iketsetsa re etsa ratase ga ke re ka ratase kore re iketsetsa fela re itsamaela lost re fana ka mebele ya rona los re ipha le diritibatsi los tso tsotlhe tse re di etsang los modimo o tlo re furalela ka lebaka la gore ga re boloke melao ya gage empa ga re ka boloka melao ya mose monna wa modimo ya re fileng yona modimo yena o tla ba le rona modimo yena o tla re bontsha tsela lebaka le legolo le le etsang gore batho ba feile ke lebaka la go sa tlhompe batho ga ba tlhompe bophelo ba iketsetsa ka mokgwa ba ratang ba itse gore mona ga re tlilo go dula re ba fete mo lefatsheng go na le ko re tlo yang re accountela mewa ya rona empa phela ka boikarabelo ba go tlhokomela mewa ya gago o seke wa nna lesutlha ha o lebeletse bophelo ba gago wa ipha wa re ke mo lefatsheng nna ke ja joe boloka melao ya modimo motšha ka nna kgwedi e le ya batšha boloka melao ya modimo lentswe la rona la bobedi ke lekwalo la timothy le yena o bua mantswe a a tisang mocha a a tisang wena moteng gore o be tokololo e phelang ya kereke mantswe a re ya tsereng nna le wena ke ditemana di le tse pedi a re wena ya ka mocha o na le responsibility e o tshwanetseng gore o e etse o tsamaye o ruta batho wena o be sekao se se siameng mo bathong temana tse re di badileng mo go verse 12 e re a go se nne ope yo o nyatsang bokao ba gago ga o le motšha re ka nna le dipolelo tse sa lokang re ha e le batjha ba ka tseno ba bona ba tsella ha e le batjha ba ba ka tseno ba ga ba na discipline lentswe la modimo le a kgalema le re metsamao ya gago a o se nne motho yo o nyatsang bokao ba gago lentswe ke le le reng e ba sekao ke verse 12 e re e ba sekao sa ba ba dumelang ka eng ka ditiro tsa gago ka tumelo ya gago moya o motle o wena o nang le ona mo bathong ka o etsa yalo ba re o nne le boitshoko le ga ditakatso tse di re bitsa wena o nne le boitshogo o nne ntse o le mo tshepong le tumelo ka moya o le mongwe ba sekao se se siameng sa bana ba mtu ya modimo gore le ba ba sa itseng modimo ka wena ba kgone go phologa go na le verse re sa e balang ko tlase e leng verse 16 e re o ka ipholosa wena o ka ipholosa wena wa pholosa le ba ba go utlwang ga wena o etsa tse siameng o ka ipholosa wena wa pholosa le ba ba go utlwang ka mantswe a mang ke gore le ba ba neng ba sa itse modimo ka wena ba ka phela ga nke wa phela o lebeletse melao ya modimo ga nke wa phela o lebeletse ditaelo tsa modimo o ka phela motšha wa ka tlhokomela tlhokomela melao ya modimo tlhokomela tso tsotlhe tse modimo o di tlisang mo go wena e ba motlhala o motle bua bophelo over batjha ka wena o ba rute ka tumelo o ba rute ka moya wa modimo ga ke itse gore ke bua le mang mo teng go na le batho ba ba amogela lentswe la modimo ba le kuka ka tumelo tsa bone e ka modimo a ka le tlololofatsa a le fa maatla la e ba ditokololo tse di phelang tsa kereke le mo botšheng ba gago wa tsaya karolo e e siameng wa tlhompha batsadi ba gago wa rata bang ka wena wa tlogela tsa boaka wa tlogela tsa diritibatsi wa nna motšha yo o lebeletseng bophelo gore ba bangwe ba phele ka wena ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosabokhele amen a re rapele re lebogele mantswe ka thabo modimo ntate modimo morwa modimo moya o matla otlhe lentswe la gago le badilwe ebile le tlhalositswe modimo ya matla otlhe re a inyatsa ebile re ikopela tshwarelo ya dibe tsa rona re santsene modimo ya maatla otlhe re phela ka gare o diphoso gobane mo re tshelang teng modimo ditakatso ke tse ngata modimo tseo di re gogang re ya kopa ebile ga re go laele re kopela protection ya maphelo a rona modimo re kopela protection ya batšha ba rona modimo gore kae le kae modimo ga lefatshe le ba bitsa bona ba gane ka bona modimo ba batla sefatlhego sa gago ba boloke melao ya gago modimo ya matla otlhe ke a rapela ke re mang le mang modimo mo a teng a dumelana le lentswe lena modimo go tlhogonolofatsa ke gona modimo ya matla otlhe jale ka moledi wa lentswe la gago modimo ke ema kgatlhanong le maatla a satana ke re ga ana maatla a fetang a gago modimo ke a kgarameletsa leleko le ditakatso tsotlhe tsa sathane ka gare go bana ba rona papa ya matla otlhe lefatshe le iphileng ya ope lefatshe le iphile diritibatse bana ka gare go dikola ga ba tshaya dikolong e le ka lebaka la mewa e maswe e ba gogelang papa ya matla otlhe jwale ka mmoledi wa lentswe la gago ke ema kgatlhanong le matla ago ke a tshesa matla a satane ke a latlhela dithoteng tse tshweleng ke re modimo ya lokileng mo go ba botlhe ba ba dumela lentswe leo ba phagamisa mantswe a ka tumelo e le takatso tsa pelo tsa bona ke bua bophelo overtlhogo tsa bona ba thuse o ba okeletse tumelo mo botšheng ba bona ba eme ba ikgantshe ka botšha wa bona gobane le lentswe le re gopola mmopi wa gago o sa le botšha go ise go tle matsatsi a ka ona o reng ga ke sa kgona ba gopole modimo ya maatla otlhe ba botlhe ba ba dumela lentswe la gago ba tlhogonolofatse ke gona modimo thusa bana ba rona ka gare go dikolo re bua protection ka gare go metswalle ya bona re bua protection kae le kae fa ba tsamayang re bua protection overtlhogo tsa bona re ema kgatlhanong le bona modimo le mewa e e ba setisang re re modimo ya matla otlhe ba tlhogonolofatshe o ba fetso tsotlhe tse di lakatsang ke dipelo tsa bona le bona ba nne le bokamoso bo botle ba ba ne le malapa a matle bona modimo ya matla otlhe ba rute go ya ka lentswe la gago ka moo ba le dumelang o ba fele ma a gore ba boloke ditaelo tsa lentswe la modimo papa ya matla otlhe ke a kopa ebile ke rapelela le mang le mang modimo ya teng ya mametseng lentswe leo batsadi ba rona kwa ba leng teng re ntse le lemogela dinomoro di ntse di ya godimo tsa ba ba tshwaelang ke bolwetse ba corona modimo ya matla otlhe le ona re a kopa modimo re kopela tshireletso mo wena re kopela e be wena o fa protection o fa baoki botlhale ba go phekola o ba fe le maatla le bone go ba sireletsa ka gare go bolwetse jona modimo maatla otlhe papa re kopa tsena tsotlhe modimo maatla otlhe le ga dikereke di santse ne di itukisa modimo di santse ne di tsena le rona o re fe maatla ka gore le rona re itukisetse modimo ya rona ga re santse ne re tsola kereke tso tsotlhe ke di kopela tsena tsotlhe modimo ya maatla otlhe kwa go tshepa lebitso le le maatla la mmoloki mosi le jesu keresete amen motho wa modimo e tla nna le wena kwa ntle ga go senya sebaka re tseye tlhogonolofatso ya morena mogau wa morena wa lona jesu keresete lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o